ndigone kukunamatirai masikati anasi pave nevaviri zvavo vanobva vachinzwa kutaura kwamwari tine munhu ari kundinzwa zvakanaka naka here panapa handizi muprofita akakwana kana chandakatakura chisingagone kunzwikwa nevandinofamba navo unofanira kunzwawo semanzwiro andinoita unofanira kuona nemaonero andinoita saka ndine shungu pamwoyo dzekuti pandiri kutaura nemi nhasi mwari ngaagone kukuvhurai maziso enyu mugone kuona ngaagone kukuvhurai nzeve dzenyu mugone kunzwa zvaachange achizoda kutaura nemi panguva ipi neipi zvayo ndine munhu ari kundinzwa here panapa so I, i need you to really pay attention i need you to really pay attention now nyaya yataverenga nezvayo iyi ndeye mumwe wavaprofita anozikanwa o mumwe wevakuru pavaprofita anonzi elija elija anotangira hondo yatiri kuona pana first kings 19 Pana First Kings chapter number 17. Elijah anouya kuna Ahab odeclare kumira kwemvura munyika yeSamaria. Adeclare kumira kwemvura munyika yaAhab. Denga ndokubva rabatwa, mvura ndokubva yaerekedza kunaya. Mvura yaregedza kunaya, iyewo semutakuri weshoko haanga atozoshaya hake zvekuita ipapo. Elija ndokubva atungamirirwa nezwi rashe kusvika asvika pabrook of Cherith. Asvika pabrook of Cherith, mvura ndokubva yanopera ndokutungamirirwa zvekare nashe ndokubva aenda kuZarapath. kwaakanzi ndaraira shirikadzi kuti igone kukuchengeta aenda kuzarapath asvika kuzarapath shoko ramwari rinotiratidza zvizhinji zvakashandiswa muporofita namwari kuzarapath zvakashandiswa muporofita wamwari kuzarapath ndine vanhu vari kundinzwawo here panapa Zvadaro ndokubva shoko rafamba rekuchema chema pakuoma kwemvura, pakuoma kwenyika nekuda kwekushayikwa kwemvura munyika. Ndokubva shoko razosvika kuna Elijah. Elijah ndokubva apa maconditions ake. Maconditions akapiwa naElijah akanga ari maconditions ekuti isusu ngatimboitai chinhu chinoitisa kuti tizive kuti Tisati tatanga kuchema pamusoro pemvura, ngatimbozivai kuti Mwari chaiye ndeupi. Ndine munhu ari kundinzwira zvakanakanaka. Tisati tatanga kuchemera nyaya yekuti mvura inaye, ngatimbonyatsokuziva nezvaMwari watinonamata. Ndine munhu ari kundinzwa here panapa? Why? Because provision haigoni kutangira kuziikanwa kwaMwari.

ndine munhu ari kundinzwa here panapa hatitangire pakupanana mabhenzi tinotangira pakuziva mwari hatitangire pakuvakisa dzimba tinotangira pakuziva mwari zvikanzi ngatimbotangai taziva mwari ndokubva aisa nzira yaakanga achida kuprovhisa umwari hwamwari munyika yevana vaahabhu ndine vanhu vari kundinzwa ri zvakanakanaka ndokubva kwaitwa maaritari kwaitwa maaritari ichapter number 18 kwaitwa maaritari elija

kutukwa kwacho ngakuende pamusoro pangu nemamwe mashoko ndiri kumhanya zvisingaiti elija ndokuchinzwa mashoko iye ayaya elija anzwa mashoko aya ndokusumuka ndokutanga kutiza akananga kugwenga zvinonzi nebhaibheri ndokubva asvika akanovata pane chimwe chishirapu asvika akanorara pane chimwe chishirapu bhaibheri rinobva rati kana chigwenzi anorara pane chimwe chigwenzi chaakasvika chimuti chaivapo chemujunipa tree something like that elija akarara ipapo ndokubva bhaibheri rati apedza kuchema chema ndokubva arara ndokubva bhaibheri rati Mutumwa waJehovha ndokuuya. Mutumwa waJehovha asvika ndokusvika ndokumurova parutivi zvikanzi mukomana muka idya. Elija ndokusvika ndokumuka ndokuona chingwa chichiri kudziya chichiri pamarasha nemvura ndokubva adya ndokubva arara. Adya arara bhaibheri ndokubva rati iro Mutumwa ndokudzoka zvekare ndokumumutsa ndokuti muka udye nekuti ukadya unogona kusafamba rwendo rwataakuda kuisa pamberi pako. Elija ndokubva adya. Bhaibheri ndokubva rati iro Elija apedza kudya akawana simba.

zvikanzi ndakanga ndakavimbika pamberi pajehovha kunyange vaprofita vakanga vachiurayiwa asi ndakaramba ndakamira ndazozviona kuti handina kana nechimwe chete chinokurira vatateguru vangu ndina vanhu vari kundinzwa here panapa zvakanaka ndauya because ndinoda kuurayiwa ndazvitadza zvinhu izvi zvikanzi chibuda mubako zvikanzi zvikanzi buda enda pahoreb nekuti jehovha wakuda kufamba bhaibheri ndokubva rati pakauya mhepo yakanga ine malandslides yairova zvekuti Jecha raitanga kudonha rotanga kufambiswa nemhepo. Zvikanzi asi Ishe akanga asimo. Ndokubva pauya earthquake. Zvikanzi asi Ishe wakanga asimo. Ndokubva paburuka moto. Zvikanzi asi Ishe vakanga vasimo. zvikanzi nebhaibheri ndokubva paburuka a soft whispering ndokubva pazevezerwa elija ndokubuda mubako ndokunomira pamusuwo webako shoko ndokubva radzoka rikati elija uri kudei pano vapa ndopandasumukira ipapo murava kuti munzwisisa vanhu vamwari kana uchazonzwa mwari ziva kuti izwi rake rinotaura sei There are so many people in this place who are walking in disobedience. Not because you love to, you love to disobey God. You are walking in disobedience because you don't know how God speaks. hauteerere nekuti hauzivi kuti mwari vanotaura sei ari kuninzwa zvakanaka here vana muearthquake yese there is a certain position

he changed location nekuti anoziva kuti zvese zviri kuitika izvi zviri kuitika hazvo asi haasiriwo matauriro ake vana baba nanamai ndinzwei matauriro ake anonetsa kubata nekuda kwezvauri kutsvaka pandakapiwa nyaya iyi ndakanzwa kuchema kwamwari nazvino ndinokunzwa hausi kumunzwa nekuti une zvauri kutsvaga pamatauriro ake zvaasingaiti kana akutaura kana akutaura ndinzwei kana akutaura distraction doesn't follow he doesn't want to speak zvekuti anointerruptwa kana akutaura ndiye ega anotaura Ndibatei ipapa apa. Ndiri kunzwika here panapa? Elijah akanzwa earthquake akati andisumudzwe neearthquake. Akaona moto akati andisumudzwe nemoto. Kana ndakuzosumudzwa ndinosumudzwa nezwi rake.

unoigona here nyaya yekuti earthquake iripo unoti handisumudzwe neearthquake ndinosumudzwa nekutaura kwake unoziva here kuti une kambani yawakasiya kwete nekuti akanga ataura but nekuti kwakanga kwaitika earthquake muchitemana nemafaira mumaboard meeting nemaboard room ukati inini handinzwarwo ndiri mwana wamadhuve handigarire zvakapusa kudai so the reason why you are quick to react to troubles more than his voice it is because that is what you have taught your system ndine munhu ari kunetswa here panapa inini ndine munhu ari kunetswa here panapa kagadzikwa spika nemurume wako unomirira kutaura kwake here kana kuti unoresponda nespika what do you respond to is it the soft voice or the earthquake chii chinhu chinorespondeka kwachiri muupenyu hwako zviri nani izwi rake kana mathreats of life izwi rake kana the pain of life ndine munhu ari kundinzwa ri panapa inini ndine munhu ari kundinzwa ri panapa saka elija anoramba aripo kusvika izwi rataura izwi ndo raanosumukira bhaibheri ndobva rati ndokubva anovhara chiso chake akabva anovhara chiso chake kureva kuti kudii ari kutya ari kuratidza reverence because zvinonzi akavhara chiso chake nekutya kutarisa jehovha now people of god dati muninzwise panapa munoziziva here kuti mwari wanzwa nekutaura nevamwe venyu vari pano asi system dzedu dzakadzidziswa kuteerera kuoma kweikonomi kudarika voice ramwari ndiratibatsira nezvi unozviziva here kuti chakaitisa kuti uti mwari havasi kutaura chakaitisa kuti usareteerera futi voice ramwari ndechekuti panouya earthquake iri more pronounced and more louder than his voice ukasenderwa meseji wakagara pawakagara pa kuti usadzoke kuno kana usati wabhadhara renti ndichitoparidza kudai so unobva watonyora kuti windows shut down zvandiri kutaura zvese izvi zvatoiswa mudondo saka munoziva here kuti mwari une shungu dzekutaura nemi asi mune zvinhu zvamunoteerera kudarika voisi rake ndavoisi rake rine maitiro arinoita asiri atinofunga nemunhu ari kundinzwa here pana peni ndine vanhu vari kundinzwa here pana peni

neeviction paunogara chero mwari akataura zvakaita sei ahumunzwe because system yako yakadzidziswa kurespondwa kune zvinhu zvinoonekwa nemaziso ako kwete zvinhu zvinotaurwa mumweya munozviziva here ndibate pano munozviziva here kuti kune minamato yatiri kunamata nhasi yakapindurwa kare naMwari mukasainzwa nekuti yakauya yakateerana nemaearthquakes nemhepo nemoto saka mwari pavari kuzotaura hana yako ichiri kumbozama kugadzikana pane moto wayaona hana yako ichiri kumbozama kugadzikana pane mhepo yavhuvhuta ikakonzeresa malandslides eh, munhu ari kundinzwa here pana painini na ndoda kuti mundinzwisise chinhu chinonzi izwi ramwari

is not favorable for such an approach mwari kana achiuya achitaura nemi aite zvinhu zvamuri kutsvaga izvi unoziva here kuti right now right now kune vanhu vakatoudzwa namwari kuti pano pauri kunamata ndo paunofanira kunamatira asi muspiriti make muchiri neconfusion kwete yekuti mwari havasati vataura mwari vakataura but chiri mumwoyo make chiri mumwoyo make chinokonzereswa nekuda kweset up yesystem yake Tine munhu ari kundinzwa here zvakanaka? Kune munhu pano akatoudzwa kambani yekunoisa CV but ari kuti ndakangozvinetera unoziva ndinongonzwa kuzvinetera so ah, unoziva sometimes aumbozoiti pfungwa dzako here exactly ndozvinoita voice ramwari ari imunofunga kuti dai raitaura richiti muna ushe muranda wangu nzeve dzangu dzichiri kutonzwa idzodzi dzenyama idzi dzinofazve nekuti iye akataura haana kunzwa ere yakataurwa narevelation kuti voice rake raiita senge thunder but ane maoutiro aakaita izwi rake zvekuti kana ichisvika ikoko many times inoita kunge a thought many times inoita kunge chi a thought wakagara so unongonzwa kuti arega ndibvise ndibvise ndibvise cheyangu iyi ndiise panapa uchingoisumudza uchinogara pasi avhokadho rodonha cheuka cheuka kudai so wonzwa nebhava kuti sori mwana chakusumudza ipapo chii ataura asi une nyaya dzausingatarisire kuti anotaura saka tine vanhu vakaparara misoro nemaavhokadho nekuti tine nyaya dzatinofunga kuti haataure tine munhu ari kunetswa here pana peni tine munhu ari kunyatsonetswa here zvakanaka naa panapa now izvozvo izvozvo zvekusamunzwa nekuti tine zvatakatarisira pakutaura kwake zvaitisa kuti vanhu vazhinji vari pano varambe vachingochema izvi zvandiri kutaura izvi pana exodus chapter number 3 moses ano nofudzira makwai ake kuhorebhu iroro gomo rimwe cheteri bhaibheri ndokubva ratotaura pana exodus chapter number 3 kuti horebhu the mountain of god moses achisvika kuhorebhu

yekupfuta kwegwenzi yatotaurwa it is god who is appearing to moses but taudzwa purpose yekupfuta kwegwenzi risingadzime wacho avingwa negwenzi haazivi kuti avingwa negwenzi igwenzi raapiya kuna moses Asi Mozisi haasi kuziva kuti gwenzi rafambira iye. Ndada kuti mundinzwisise panapa. Igwenzi rafambira Mozisi, asi Mozisi haazivi kuti gwenzi rafambira iye. Saka Mozisi akatarisa ndokubva anetseka akati ah, ko gwenzi rinogobvuta sei risingapere zvikanzi let me now therefore turn aside to see this great sight bhaibheri ndokubva rati when the lord saw that moses he had turned aside mwari pavazoona kuti ati chiregai nditsauke ndopavanotanga kutaura naye now ndoda kuti munzwisise ndoda kuti munzwisise gwenzi rakatakura purpose neassignment yamozisi

paari kuti regai nditsauke ndopaari kutozoona kuti rinotaura ini ndinofunga kuti nguva yariri nguva dziri kutaurwa negwenzidzo iwrong time nekuti ndiri ini ndaigona kuutiza moto uyu iwo wavinga ini apa assignment akatakurwa mumoto maise kutamba nayoka neyekutungamirira more than 2 million people over 2 million people out of bondage but gwenzi rinototi rasvika zvaro rinombonyarara kusvika raona response yangu nhai nhai nhai mwari tibatsire pana chinhu chakatakura meseji inonetsa kudai inorema kudai so chinosvikirei chonyarara vana vavana mai ndinzwei mukuru ari kumusoro uko haana dzungu unosvika panzvimbo chaiyo yekunamatira ugosangana naprofeti chaivo vanofanira kunge achikunamatira iye agoramba akanyarara zvake kuita sekuti uri parong place now chinozoitika havasi vazhinji vanotena samozisi vamwe vanoti haageta waende zvemuno maharara zvekungotorerana torerana mari izvi voenda Ramuna roonidzwa here pana panini? Saka Moses paari kuita sarudzo, unoziziva here? Unoziziva here kuti Mwari asati ataura newe? Akamirira decision yako asati ataura. Eh, ndine muna roonidzwa here pana panini? It is Moses decision that preceded God's voice.

unoziva da kuti munana wataifanira kutoerenga ipapa pamunana mukuru munana wekuti zvino mozisi wakazotora makwai ake ndokuenda taifanira kuierenga vhesi yakanzi Mozisi wakaona gwenzi richipfuta risingaperi, akati, Zvino ndopararira pano, ndokutora makwai ake, ndokuita sei? Ndokuenda. Asi nyasha dzaMwari dzakangowanzwa, takazoipedza yese. Saka paari kuti regai nditsauke, ndobva anzi Mozisi bvisa tsapata dzako nekuti nzvimbo yauri itsvene imi saka muri kundiudza here kuti paratanga kutobvira paya paya ranga riri tsvene ndakapfeka bhutsu panzvimbo tsvene unoziva kuti kune mamwe mafinal details ausingafe wakanzwa kubva kuna mwari because hauvhunduke hauvhunduke mwari unozviratidza kwauri the first thing that he, he, he, he, wants, he wants from you it's, it's, it's a reaction it's a reaction unoziva kuti mwari haana basa nemunhu asingamuvhunduke ah, ndiri kubetsera munhu here panapeni ndiri kubetsera munhu here panapa ndiri kubetsera here munhu here panapa unoatenda sei masevhisi 4 ari kutaurwa nyaya yekutya mwari ari kunzi regedzai kunoba wotobuda imomo wakatakura kaendibheki kemunhu unoziva here kuti chinhu chisina hanyika namwari munhu asingagoni kuvhunduka ndine munhu ari kundizwa here panapa

achiriwadha vanhu otanga kuvaudza chikonzero chaari kuvarwadhira kuti ndakanga ndiri mujere makandishanyira ndairwara mukandirapa ndaiva nenzara mukandipa zvekuita sei zvikanzi muchavhunza sapedza kuti muchavhunza kuti nhaishe ndepapiko patikakuonai mune nzara tikakupai zvekudya uri kuzwa nyari kutaurwa pa ayo ndina vanhu vanotaura naye pana ndepapi patikakuonai mune nzara tikakupai zvekuita sei jesu anotoziva kuti achavhunza because iye ari kuti ndichakuti makandiona ndiine nzara then the king will mm. say to those on his right mm -hmm. come you who are blessed by my father come you who are blessed by my what? father uh -huh.
inherit the kingdom

or thirsty and gave you something to drink. uyu ndewakarurama ka uyu asingatozivi kuti akasangana nashe akamupa zvekudya ndewakarurama uyu ndiri kuti kudiko inini ndiri kuti inini vanhu vamwari pane kuvanzwa kunoitwa shoko ramwari izwi rake chero richitaura rinotaura asi rinotaura rakavanzwa imagine kuti this righteous man ari kutoudzwa kuti iwe paipai pandairwara wakandirapa iwe obvunza kuti ndepapi inaifunga kuti wakarurama anoziva ishe kai this is a righteous man and this person is supposed to know the lord but sei ishe vari kuuya vachirwara otadza kuvaziva chikonzero ishe vari kuuya vachirwara kutadza kuvaziva ndechekuti ari kuti ishe havarwari saka havasi ishe chikonzero usini kuropafadzwa inyaya yekuti unoti kuchechi hakubviswe mari nekuti kuna mwari ndiye muridzi wazvese hauna kundinzwa zvakanaka une zvinhu zvaunotendera kuuya kusevhisi une zvimwe zvaunorambidza kuuya kusevhisi this is a righteous man who failed to recognize the lord tine munhu ari kundinzwa here vana venyu ndino maari kunzwa here panapa saka achati ishe nepapiko pamairwara kusiri kuti kururama kwakamubetsera muchinda uyo akabetserwa nekururama uyo nekuti dai ishe vakauya vachirwara akavakika bhutsu adi papana pamhandimani munoti westra time

was a seasoned prophet saka he knew kuti earthquake haitakure voice ramwari mhepo haitakure voice mota hautakure voice pane muuyiro unouya vamwe achibvunza kuti unoita sei kumwe anenge achingoti oh, hameno kamwe kamuuyiro kanoita voice rake so we have mixed we have missed

zvandinotoita here panapa zvekuti your name is samantha what yes baba ndoti you come from chungu what yes baba ndezvangu zviya zviya rake rinoti anonzi samantha kuti anonzani anonzani mati anonzani zviya ndosvaka pamwe panonzi samantha ndichiti sarudzai atirimunarukunizwari zvakanana panapa voice ramwari riri so steady and so concealed zvekuti ukaita zvekutamba ukaita zvekutamba there are certain positions of your life that you are going to move away from and you are going to regret forever ndine munhu ari kunizwa here panapa ukanzwa munhu anokuti mwari akanditi i should give 50 dollars then i said to him no lord ndoda kutenga nyama then he said to me son ipa then i said, I said to him no baba ndoda kutenga bruvos then he said to me no son ipa then i said to uri kunyeperwa and Mwari anotaura ka one. Kangani? Kangani? Zvese zvekunyengerera nyengerera zvi ndezvedu isu ana Munashe. Iye anotaura ka one kuti udza muchinda uyu kuti asumuke. Ndobva ndasvika zvangu ndakati I was taken into the realms of the spirit.

udza mukomana kuti aite sei asumuke unoziva here kuti isusu ndisu tinonzwisisa kuoma musoro kwako kudarika mwari imi munoziva kuti mwari ndiani mungatibatsira tambotaurana chokwadi madam ngaa pamusoro pesi two voice ukanoistada uchanzwa kuti voice racho ka rinotaurwa nebreath kwete nevoice ne nechii saka inenge chinzi ndakusimudza ibreath not voice pamwari ndiri kufanira kunzwa zvenini zvamuri kutaura do you know kuti god is so relaxed He's so relaxed that from the day people started dying and going to hell, havasati vasafa stroke. mwari vakazorora zvekuti unoziva here kuti izvezvi izvi izvezvi kune dzimwe dzatofa right now dzakachidzwa nebrongo dzatofa right now pano panyika ndopane mariro kudenga hakuna chii mariro mwari vakarelaxa zvekuti vanhu vasingamuzive vakawanda vari kufa but ivo havasati vanzi vaane bp hatina vhesi inoti zvino jehovha ndokubva vabatwa bp ndokuti ndiigirewo mashizha embariyamu aa hana mhambidzatsambotamboiona very seven mwari nazvino vari so steady because royalty demands that he acts that way he is a king murundizoizananaka saka pave pandinokufonera ndokuti handine ah, zvimwe zvanhu zvandakuda kutaura neo zvandaudzwa namwari ndini ndinosara ndotsvaga approach ivo vanongokuudza kuti mukomana uya pano ndoenda zvonzi uri kumuona here kuti ari kuhura uyu enda unomuudza kuti ndaakumuuraya ina handisvike kwauri ndichiti ishe vati vakukuuraya ndoti zvinhu zvakaipira nyaya dzekuhura hura idzi unozofa unoita senge like ndatopedza newe zvinhu yatokuudza zvakaipira nyaya dzekuhura hura idzi kazi unozosvika pamwe pekuti unozonoita se like munhu akuda kunofa like then ozofa iye anokuudza kuti muudze kuti ndakumuuraya uyu ndokusaka vana jeremaya vairohwa mandibatari zvakanaka naka saka voisi ramwari rakavanzwa asi vanotaura saka how do you know that the lord has spoken number one no matter imeseji yerufu kana yekufara the voice of god is calm it carries peace with it nokusaka uchinzwa kuti murekodi kune vanhu vakapa motikari zvekusara vasina chunhu kusvika umuti ndokupusa ka ikoko uku maomero akaita zvinhu muzimbabwe anongokudza kuti ha no its okay ndatopa kuda kuzonoona kuti chii chiri kumuitisa kuti adaro pane peace inouya nezwi ramwari pese panotaura mwari chinhu chero akakuudza kuti nhinga akufa ndokusaka uchiona maprofits anogona kumira pastage achiti the lord visited me vandiudza kuti brother john vakufa let us pray for him chiri kusekererwa ipapo chii every time you see a prophet in that mode of operation know kuti this is not a man there's a spirit speaking voice ramwari vanhu vamwari ka

ndosaka muchinzwa kuti pese paye apia bhaibheri rinoti peace be still fear not because that's a different thing altogether but ndinoda kuti munzwise chinhu chivana mwari ndichipedza zvangu ndonamatira vanhu ukaona gwenzi richipfuta iro rafambira mhozisi tatoudzwa chikonzero chekuuya kwaro kuti ndimhozisi mozisi ndiye avingwa apa ukaona gwenzi richipfuta rafambira mozisi gwenzi rosvika ipapo risingati mozisi richimirira reaction yamozisi munofanira kuziva kuti pane chinhu chiri paizwi rake chinotaura kuti asvika chero asati ataura kuti aripo

Voice raMwari rinohwanda muminana. Sei munana? In miracles. Zvishamiso. Hakuna panotaura Mwari, hapana panozviratidza nezwi rake pasina chishamiso. So the first thing that you must learn to do is to study the pattern of miracles. ini inga ndada kuziva kuti mwari pane chavari kutaura apa ndinotarisa event before voice rake event before what because that is always what happens how did we get to know about this place ndandakapaka apa tichitenga bhutsu dzemwana mamuri muna january taiva kuzochinja bhutsu dzemwana ndokubva voice rataura ndiri pasi apo ndakapaka pasi apo vabuda unotora bhutsu apo hatina kumbokomuniketa nyaya iyoyo vakabuda he was also there amazing ndobva voice rataura rikati munhu waprofeti anotenga bhutsu musesunday ndikati yaipi fusi yatakutirana kuti inga ndiri palockdown one takachila tese takachila pana asina kuchila tarisai tese zvikanzi munhu waprofeti anotenga bhutsu musesunday anochinjisa bhutsu mutswe sande ndobva ndaziva kuti disaster zvikanzi unodziziva here kuti ipo pawakapaka panapa pane venue yechechi immediately i knew where it was ava achidzoka ndobva vati profeti eh, zvanzi ndanchibvunza vanhu mukati womunyaya yechechi handambotaura navo pangosvika achibvunza kuti nepapi pane hoo ini ndiri kuudzwa zvinhuku kuti ndivabvunze kuti maudzwa nani nyaya yezvehoo hapana anogona kutaura nyaya idzodzo vachinditi ndaudzwa zvikanzi tarisai paeria ipapa ndobva ndamutuma uyo ndikati enda unopinda apa unokwira kusvika kwekupedzisira uende pareception uvhunze kuti hoye pashe chiri papi achingosvika achipinda achinzi doya wakatarisana naye now chindinzwai kamunzwa chindinzwai chinizivai saka kana ndakuda kutarisa manje kuti mwari ari kuti kudii pamusoro peglobal pamusoro peharare pamusoro pezimbabwe andinotange kuturunura nemazivhoisi mahombe ekuti zvino nda kukusunza muzimbabwe a ndinodzoka pamunana wepasi apo saka kune vanhu vasingagoni kutesa maevents kufunga kuti ah, iye iye profeti wandiri kutera ndakambovaona kupi zviya unofanira kusvika paunoti ndakambonziva sinawo sei zviya sei takabva tava close kudaro sei ndiri kungouya panapa unofanira kuzvibvunza mubvunzo iyoyo the next thing youare going to realize kuti there is a voice that is lingering around the miracle ukaona maearthquake ukaona moto ukaona malandslides chinoitisa kuti elija arambe akadzikama asatize Chaanoziva ndechekuti minana yakadai kana ichiitika pane mukuru akuda kusvika panapa. Ndine muna ruonizwa zvanana. Ndine muna ruonizwa zvanana. Yes. Aungangoti uchipfuura pasi apo wonzwa magitare wototerekedza indikwire wotosvika nhasi isevhisi yako yechi 5 ovotanga kuti haa munotishuva kuti mwari akati tiendera hazvemahararo ungazviziva

uchiita nharo dzako idzodzo vakokuvhurira screen kuti chakakusvitsa pachii wongoti ah, ndakangonzwa kuti regai nditene iwe unoziziva here kuti kubudiswa kwevana veegypt muegypt kwakatangira pakuti regai nditene ah, ndiri kunzwika here ini panapa kune shasha inonzi mhozi yakangoti regai ndiita sei itene kwakutosvika pane list yemaresponsibilities wangoti regai nditene wakutosvika uchinzi ndimi head asha ah, imi muyaika prophet wait wait musandimhanyire profeti munoziva zvinhu zvacho zvinonetsaka inini ndachingofurawo ndakatakurawo makireti angu emazai ndatomasiya pasi apapa uchingonoti pinzi obva anzi ah, ndi amasvika saka ini ndichaga malaini iro ga malaini ripi profeti isu samwe tichiri kuda mbofara kasi atapedza isu hatirekedze kutaura tinongokuudzai zvaataura ndine muna rikuniziva here panapa uchingonopinda tine tichitokupa basa rekuita timi michibata yakamutsvairo mutsvairo apo tisina kumbotaura zvemapei tinotokubatisa mutsvairo because tine nzvimbo yatakakuona usati wapano

ukatodaro watovhiringa zvo watopiwa kasaini yacho haufaniri kuti why, why, is, why is the burning bush not speaking to me eh, eh, iro richigona kubvira risingapere kubvira risingapere ndokutotaura kwekutanga still voice ukangoona ratanga kubvira risingapere akutotaura newe ipapo akutotaura newe saka uchaona kuti unopinda munzvimbo ina mwari yaukaunzwa namwari foni yako inenge ichingofonwa every day uchingonzi ah, muri seiko kwakadiko kwakadii ah, vari sei vamwe ah, zvakazodai ah, tangoti foni tinzwe kuti muri sei chibhoikana kuti zvivanhu zvekuchechi zvinongofona pese pese sometimes hautombozivi tiri kumhanya mhanya nemari dzerent wongozoona wagara muchechi wapedza kupopota wagara futi muchechi next week same thing wagara futi muchechi next week wagara futi muchechi ukaona uchipedza gore uri panhu pakadaro woramba uri muconfusion chinja zita rako koni ndiwe watiwo koni wacho ndiwe confusion pachezvake munozviziva here kuti munozviziva here kuti pane road yekubva kumaraini kwenyu yavaingogara uchidimbuzira nayo everyday uchibva nayo kubasa dimbudzira dimbudzira dimbudzira dimbudzira mumwe musi wangu uzosvika paane fenzi ha huh? pasina mazuva ukaona pakurwa pasina mazuva ukaona ah, patoiswa foundation tikazokunzwa uchizopopota ii rodhi yedu iyi yanga iri rodhi yedu yanga iri rodhi yenyu nekuti mamusingazive zviri kuitika kuseri kwenyaya yenzvimbo iyoyi kune dzimwe rodhi dzamakapa mazita nekuti hamusi kuziva zviri kuitika kuseri kuseri kuri kutopiwa munhu ten imimi kuno kumuchiti irodhi yedu chipfumo chati irodhi yedu irodhi yedu kuitawo here koko izvi zvaavhara fenzi taakuda kunoicheka ukangonoicheka chete unosungwa maramba kana namangidzwei dzimwe nyaya dzinoitika kuseri dzinoonekwa pamanifestation auna kunenzwa dzimwe nyaya dzinotaurwa kuseri uku dzinoonekwa pachii There are certain places that you find yourself, especially nzvimbo dziri kuparidzwa Jesu, dzekuti unopinda madziri usina kana mbokuti huya hongonzwa kuda kuuya wodzoka wodzoka kusvika takuzokukoka isusu wakuboikana nekuti ndisu takukukoka manje nyambisirwa isusu takutongomanifestawo kuti kune nyaya yakataurwa kuseri ine munhu ari kunzwa here vanavo saka zvekuti hee rodhi yazovharwa usina kuudzwa kuti takumbovhara rodhi takuisa fenzi havana basa nekukukonsulta kana vatowirirana kuseri kana kanzuro yatokuudzai kuti apa pane three mastens zvenyu zvekuti ndopataitambira bhora ndorariri giraundi redu igiraundi renyu kuno kumaraini kumapepa mastens ndine munhu ari kundinzwira zvakanana saka elija pakunoteerera still voice ndatopedza chinzwa zvakazoitika ate agona kumaster still voice because still voice rakati richiuya elija ndokuchinja position hanzi ndokubva izwi rauya ah, ah, indafunga kuti still voice racho ndo rauya kai ndozvandikutofungawo kai ndo rauya kai but panonzi pakauya still voice elija ndokubva paanganga ari ndokumira pane imwe position ndokubva izwi rataura kune vanhu vakawanda pana pari kuchemera clarity vamwe hamuna basa nani nekuti hamuzivi kuti basa rayo inoita basa rei haunozani ndingori munhu ari very right so im just munhu anongofarira farira zvavanhu chichichichi hauchichi kwainogona mbosvika ndimbotakura takura maspika chichichichichi hauzi kuzoti machichichichi yaya ka still voice kari kutokuunza kuti huya kuchechi ugotakura maspika musi waunozopiwa clear voice manje naprofeti titakura spika idzinongotuma tuma vanhu dzisina kukonza kuta vanhu aiwa ini ndiri kutotiwa pawanzo kakachiichiika ikaika wagara uchitoziva kuti pari kutaurwa apa ndizvozvo ndinda kungounza clarity kuti takura chi spika uzondanga kutanga kuti maprayer twangu twa 12 chii chii chii chii kurwara ndozosvika ndoti the lord said pinda pa 14 days the 12 midnight ndo panotanga kuuya hopeka musi unoya clarity avo kangaodzwa kuti ishe vari kutoti namati 12 kuti ah, is true prophet ndachitorwa ma 12 midnight musi waunongoti is true ndo musi waunotanga kudzirova manje hope by fire by thunder roko takaapo ndiye goni alamu yekubasa unozoinzwa mubedroom uchimukira pasofa ende hameno zvinongoitika unongonzwa kuti umuke uchiti amen kune voice rinongoiri kuti shamwari vakutomuka kamuka uchitoti amen Tese ndoda torasisa kurasisa vekudenga kwacho tanda achitorova prayer ipapapa. Dhara naiti tichinamata mumba ndikangobatwa nehope chete. Mama vanga singadi zvekuti munonamata ka vanhu vachirara ndikangobatwa nehope ndandina advantage ndangomuka ndichiti ndachiona vision ndachiona mavision pane mavision ana andichiona saka anga asingadi kuti nyanya kutaura sterek saka unochiona something in the spirit unaona advantage unaona advantage anamwareka ndikuudzei munozviziva here kuti your response your response some of the things that i'm saying today to you what, I, what i'm saying to you the clarity i'm giving you now clarity inouya at a later stage zvawakatotanga kutoita zviya zviya wakanga watoteerera ipo paya vakanga vatotaura unoziva kuti vanhu vazhinji hamuzivi kuti pane driving force iri mushoko ramwari unozviziva here kuti ukada kuvhunza light iri kuti iwe pawakauya wakazvinzwa here kuti wakadaidzwa so iwe ka ndakangoona ndakwe bhaibheri rinoti let the be light hatina vhesi inoti zvino chiedza chiri kwachakanga chiri ikoko chikati mha aa ah, ah, ah, chiedza chikavapo kune driving force iri mushoko ramwari zvekuti people of god let me tell you something some of the things you are doing now you are already in the track of the instruction you have received asi kungozoudzwa chete ndopaunonzwa kuti aiwa vakomana iwa hazvisina kumira mushe manje aiwa aiwa iyoyo iprofesi here iyoyo iprofesi here iyoyo yokuti munhu anouya kudza kuti he be strong in giving iwe wapedza seven weeks uchingopa saka still voice rinoteverwa neaclear voice mandivaitira zvakanaka saka still voice basa raro nderekukupositiona clear voice nderekukupa mainstructions nemaassignments hakuna munhu anofunga kuti auya panapa by accident kunyepa hakuna zvakadaro mumakota zedenga hakuna zvakadaro chero ukauya ukaexhibita wrong behavior ziva kuti uri kuexhibita wrong behavior paplatform yedestiny yako tine muna ri kunizwa here pana panini nekuti zvinhu zvemweya haungowire musaipa zinoti haungowire ee Ona vhesi iri mushoko raMwari inoti vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Ngatizokodzei, vana zvipo zvinoita sei? Chero akaitwa nefomu 3 vanyarara vani, ngatifaridzirane izvi, ngatifaridzirane, ngatifaridzirane. Unozviziva here kuti vamwe vanoda kuiagiwa vachiti predestination? Munoziva anonzi predestination yekuti munhu anongokudza kuti ndozvazvagara zvanga zviri, hakuna zvinonziwo zvagara zvanga zviri hakuna zvakadaro hakuna zvakadaro ndoda kukubetsera nechinhu ichi ndege ikasumudzwa paground kune vakambodzikwira anoziva nezvadzo vasina chindinzwai mozonoonawo muchaikwira manje manje eh, nekwira ana mwari ukakwira ndege ndege yaakufamba especially dzemalong distances dzina inonzi autopilot autopilot ndeyekuti ndege inoprogramwa according to the set path handisvika target iri kusvika padestination saka inopiwa path ine destination yoiswa paautopilote mubvunzo wobva wava wekuti saka mapailoti basa ravo nderei mapailoti basa remapailoti nderekuti paset path iyoyo kune anonzi maturbulences anoitika saka panofanira kuwana pilot wekuti ndege katanga kuti anoibata handizvozvo kuti isarasike rasike zvekubva mudirection and possibly crush are you hearing what i'm saying now are you hearing what i'm saying now saka ndo zvakaita life yemunhu wese munhu wese ane destination and ane path inofanira kumusvitsa ikoko and maari mune mapilots pilot one of the pilots wacho ndiwe anofanira kuti aakomodhete mumwe pilot saka zvinoitika ndezvekuti wakananga kudestination yako ha kune zvinoiswa munzira mako zvinofanira kukubudisa muroad yekuenda kudestination yako saka many people here you have neglected your role as, your, as a pilot in putting your assignment in the right path to your destination ndiye munhu ari kunetswa here panapo ndiye munhu ari kunetswa here panapo saka road eye iripo destiny eye iripo asi pane basa rinofanira kuti riitwe kuti usvike ndina munhu ari kundibata zvakanaka ndakapanapo saka kuna chinhu chinonzi predestination chero kukava nedestination irikoko pakava neroad panapo there is always a role for you to play saka kudenga zvinenge zvakanzi uyu achazova ticha pakudzidzisa kwake ticharegedzera vatumwa achava, achava ticha ende kuti tiregedzera vatumwa anofanira kutendeuka kwaitwa kurusedi kwaitwa kurusedi ongozova magitari wonakidzwa nemagitare woenda kana kuregedza kuenda asi uchinakidzwa nawo ndokurara kwapilot kwatiri kutaura handizvozvo paucharova kucrusade uku ziva kuti watobuda mureyu nekuti crusade yaitwa kuti ikualaine nedestiny yako saka paya pawanzwa kunakidzwa nekrusedi paya paya ukasaenda iwe wanzwa krusedi ichikunakidza zvekuti woregedza kuenda chauri kungoita wafanana nendege yakubuditswa mupath mayo nematurbulences saka regedza kuzoshamisika kwauri kuenda kana kukasavako was watobuda muroad kudhara zvekuti hee manje ndege yacho ichiri kubhururuka tozoonana hakuna kumberi kwatiri kunoonana now ukaenda ku ukaenda ukaenda ku crusade sonzi uyu teacher aenda ku crusade agamuchira jesu now mwana wese waachadzidzisa achachinja life yake anochinja sei uyu tamupa nyasha dzekuti paanodzidzisa muclass panosumuka mapresident panosumuka maprime minister panosumuka zvakati ticha vodzidzisa vari muclass vachifunga kuti vari kudzidzisa vega vodzidzisa zvimwe ndikamwe kamudzidzisiro kekuti mwana achinzwa so anopedzisira ati ticha ava vakandipira zvakanaka do you know kuti kune mapurezidendi asina kubhomba nyika nekuda kweclass yavanorangarira yavakaatenda yaticha wemhando iyeyu ndichina munari kundinzwa here zvakanaka naka vanaka saka hakuna chauri kuita izvezvi hakuna chauri kuita izvezvi chisiri kuclasha whether nerodhi yauri kana uchiri kusapota rodhi yauri but unangana nerodhi nguva dzese kunotangira pakufamba mugwara rakatarwa namwari saka there are people here you think because you did not see an angel uri kumba kuti enda pana kona obiona chinoi muri kufunga kuti mauya mega ndingatodira fuel ndikatodriver ndikatonavigata navigata kune driving force iri mushoko rataurwa saka pakanzi let there be Light chero rakanga richida kuuya risingade, rakaita sei? Rakauya. Light rakauya, ririko nanhasi. Ririko. Because light rakadrivewa neshoko. Saka unonzi zero tinogona kuoma musoro wasvika panzvimbo yawakasvitswa naMwari. Tinoda kunizwa here bana bani? Tino muna rukunyudzwa here panapa? Do you know kuti munamato wekuita nguva dzese ndewekuti kudii? Vamwe kubetserai munamato wekuti muiti. Unofanira kukumbira Mwari nguva dzese kuti akubetsere kuita kuda kwake. Awopera ah, inyi zvakangana kuchivambira. Ezvi, kumbira Mwari kuti akubetsere kuita kuda kwani? kwake do you know do you know kuti ndine chinhu chandaudzwa ndauda kupedza dzangu ndaona madzirao ah, yeah ndakutopedza do you know i'm left with seven minutes do you know kuti ndine chinhu chandachibvunza mwari nhasi ndinochiziva kwasi mwari kana vakataura dzimwe nguva unonyatsa kuchiziva ndachida kunyatsonzwisa kuti iko kuchechi kwacho tinombouyire chiko kana profeti achibvunza mubvunzo wakadai iwe unoubvunza kasingaperi kuchechi kwacho tinomboita sei tinombouyire chii ndatangawo kulista zvinhu zvandofunga kuti ah, inga zvinongoitika wani kune vanhu vasingaende kuchechi unozviziva here kuti iko zvino zvino

masinguru anobva ati ah prophet zvinonetsa ndicho tikaramba tiuya kuchechi masista emuchechi hamene zvaakangoita ita so vari kunzwa kuti quality yavari kuda iri kupi angataura nechokwadi akataurei eh, tese ngatiparidze kupi ezvi because kubva pakamupfekero kacho unenge uchinzwa kuti haa nde ndichivharisa kune nziyo dzinonakidza chaidzo chaidzo kupi ndekupi aya vataura ika ngataura nyowadizi ndekupi ah, imofunga kuti makanaka jesu munoshamisa nekuenderana nekuti batai munhu aya ngatibatsiranei vakatanga ah, kunzi batai munhu vakomana batai munhu batai munhu batai munhu Ana anenge achifunga manje kuti kuchechi kune kanhu kakubohwa bohwa so sana achibvunza mwari kuti imi kuchechi uku tinombonyatsa kuire chii isusu inzwai mhinduro iyi inzwai mhinduro iyi unodziziva here wewe kuti ukatora munhu wemuno muzimbabwe ukamukwidza ndege ndakaona imwe vhidhiyo pavhidhiyo machina anoti kana achibika guru anotora zvemukati meguru zviya zviya zvisati zvadigestwa zvinenge isati yandoveka iyo yacho osvinira mupoto handiti ndove yacho yaya asvinira mupoto Voisa madomasi avo nezvese nemhiripiri zvokwatiswa izvozvo. Guru riri mbishi rotanga kunyikwa imomo vachidya. Unozvigona here nhai musiyamwa? Haa ngatibatsirane izvo. Unozvigona here? Munoziva here kuti mistake yatakaita takafunga kuti takafunga kuti church ndeyepano pasi. mandibata zvakanaka munoziva here kuti chechi tinoiatenda tiri mubody huh? but we are still limited to know the church in its order because hatisati tasiya body do you know kuti chechi zvinoreva kuti kudii chechi zvinoreva kuti ecclesia shoko rekuti ecclesia munoziva kuti inoreva kuti kudii it is a simple word rakabva pazvaitwa kare zvaitwa kare ndezvekuti vaiti kana pa vanhu vakamigrata vakasvika pavasvika riri gurupu revanhu vanga vasinga appointe maleaders vanga vasinga appointe president kuti ndimaa president wedu aa vaitsvaga a board of people board of people iro ndo raigavhena the city iroro bhodhi iroro ndo rainzi eklesia kureva kuti chechi idare revatongi manizwari pana pana mwari ndakusaka muchinzwa peter achinzi i will build my eklesia upon this rock and the gates of hell shall not prevail chii chiri kuitisa kuti eklesia isatsikirirwe utongi hwakasimba But let me tell you something. Your governance on earth, muno muZimbabwe, say church, is irrelevant. Musi waunofa ndopauchanoona simba rechechi. Ah, muri kuninzwa here zvakanaka vana venyu? Muri kuninzwa here zvakanaka vana? Shungu dzaMwari dzinogona futi kuratidzwa ndedzekuti chechi itonge maaffairs epanyika. mandibatira zvakanana hapana mandibatira zvakanana hapana saka the church is consistently fighting zvekuti pane glory yechurch isati yarivhilwa saka chinoitika manje paunouya kuchechi musi waunongoita pfungwa yekufunga kuti kubhawa kunonakidza hausati waziva true meaning yechechi Mambo na Mnangagwa achitamba pada murodhi umu. Angatibatsira nezvi. Ha? Vachi arauru arauru arauru. Pese paunovaona vanenge vari serious. Unozviziva here kuti unozviziva here kuti ukanzwisisa true position of your power, the correct position of your power, the correct position of your what? there are certain things that will be moved away from you anoita kunge mabenefits iwo asiri mabenefits nekuti ndiwo unoseta mabenefits mune munhu ari kundinzwa ri zvakanaka napa napa hakuna yetrue leader waunonzwa kuti tamuona achitamba bhora rechikweshe nyika yese inotanga kuti oh, oh, oh, oh. kune zvinoitwa nevatungamiriri zvisingaitwe nevanhu vese vese kune zvinoitwa nevanhu vese vese zvisingaitwe nechii saka utungamiriri hwechechi hwakatsikirirwa nekuti tiri muhondo saka the reason why uchikompeya mafaro ekubhawa nechechi it is because you are lower in your understanding Chindiye munhu ari kunizwa zvakanakanaka pano. Chindiye munhu ari kunizwa zvakanakanaka pano. Yes. Yes. Ndoda kuti tinamatire kuti Mwari vakupei kunzwisisa. Nekuti vamwe venyu panapa up to this very day chinorwadza Mwari ndechikuti hamusati maziva. kuti mwari akataura kune vanhu vari mumarelationship avakatoudzwa namwari kuti siya asi ari kungoti chandiri kutya ndechekuti au break his heart unoziva kuti mwoyo wakaita seiwe unoziva kuti mwoyo wakaita sei here tiudzeiwo zvawakaita hanti ndotuma hatsi hatsi here iwe ka iwewe mwoyo hausi facebook kana mwari ati siya ita sei kune vanhu vakatoudzwa namwari kare pano kuti siya basa tanga bhizinesi iyo ringoti ha ikonomi yacho ikonomi yacho ikonomi yacho ikonomi yacho saka muchaona kuti muchagara muri frustrated because hamunzwe mwari vachitaura ndinzwa vanhu vamwari munoziziva here kuti kumwe kuchema kwatinako kwesoko nekudzungaira kwesoko nekufunga kuti pane zvimwe zvinhu zvinonakidza kudarika ana tiri kuparidza here nyaya kuti hamusati mava kumunzwa achitaura munoziva kuti kune zvimwe zviratidzo zvekuti denga rikativhurira panapa tikangoita hwanawa tese tikati indo yaskrini yedu toti chibaba chibatidzai tv yepamweya panapa nemuzvimunochemwa muno muno munochemwa muno murikunisarana muno munoita sei munochemwa munochemwa vanhu vachiona screen tinai jesu uizvo andida kuzviziva sei andida kuzviziva sei

munoziva here kuti kune vamwe vanhu panapa vari pastress isingaite vari pastress isingaite ane capacity yaagara mairi for months and months asi izvezvizvi anenge achiita stress yekuti ndoiwana kupi 100 dollars Mozari kune vanhu vekuti kana akangoti akaita stress ya 100 dollars chero kumuti mamuka sei unogona kurohwa nzi kumuka kuita sei kwacho ndikuratidza ndakamuka here ini kutaura zvinoreva kuti ndakamuka kufamba zvinoreva ndakamuka kwakana ndakarara ndakamuka kwakana ndichifamba ndakamuka kwakana hai pfapo mani pfapo mbuda mani kuti mangu unotukwa zvekuti unoshakuza kuti saka chandiri kutukirwa chii iri stress yemari yekota yaanowana chanofana kuziva ndichokuti haitisiri nyaya 100 dollars iri kurema hauna security ndina mari venetsika here panapa hauna chii hauna security mari dzese dzaa dzichipinda idzi but hausati wasecure a system inoitisa kuti urambe uchidziwana saka pese paunongotanga kushayika 100 dollars unenge wakufunga kuti dzese dzinhu dzichadzishaya futi mari pati zvakanangana here panapa yes The voice of God is the greatest security that you ever need. Murunimarizanana. Kungomuka uchiziva kuti andina 500 dollars but ah, ndirongonzwa ndichaiwana somewhere. Ndirongonzwa ndichaita sei? Ndiwana somewhere. Do you know kuti pese paunopinda mu stress uri kuaffecta your way of operation? Munonzwa nditaura vanavo? saka kana unga uri mu 90 mu 99 percent 100 percent pese paunongopinda muwari chete wakutotanga kuzvirijusisa mamax set your neighbor the still voice set your neighbor the still voice